Onorevoli Ministru, permanenti l-għodwa t-tajba seminar dwar l-istrateġija kapaċità l-għarfien, l-ippjanar, l-azzjoni. Nies ikunu kapaċi biżżejjed jew flus jew biex biex jirtiraw u tajjeb għaldaqstant ukoll meta pensjoni. Ta' qabel ma naraw x'inhu jagħmel tar u l-kapaċità finanzjarja li twaqqaf Dan is-seminar taw ukoll xir tar tal-OECD dwar kemm hawn għarfien b'rabta mat-tfaddil u l-immaniġġjar tal-flus tal-Għawdxin. Però biex nagħtu bidu għall-ewwel diskors nistieden lill-Ministru għad-Drittijiet tat-Tfal u s-Solidarjetà Soċjali l-Onorevoli Michael Falzon għad-diskors introduttorju.
Qabel xejn bonġu. L-ewwel diskors u għal min forsi ħaqqata nassigurakom li jkun wieħed mill-iqsar. Bonġu kulħadd huwa pjaċir tagħna illi niftħu, niddiskutu, naqsmu magħkom dak li għamilna u li ħdimna u li nistgħu nafu sa issa fejn jidħol il-faqar. Illum jaqbad eżattament tnax-il xahar minn meta tnediet il-websajt tal-kapaċità finanzjarja. Ma jistax ikun illi wieħed ma jitkellimx fuq dik li hija pjanar finanzjarju u fuq dik li hija pensjoni. Naħseb inkunu qed nilludu lil xulxin jekk ma nirrealizzawx illi għal ħafna nies, biex ma ngħidx għal kulħadd, il-pensjoni mhix biżżejjed biex tgħix, allura trid tkun pjanajt għal anqas xi ħaġa qabel. Naħseb rridu nifhmu kunċetti bażiċi, kunċetti bażiċi illi mbagħad jiġu mill-qwa politika effettiva, ma l-importanti naħseb li dan kien xi ħaġa verament pożittiva illi tkun ibbażata fuq riċerka, fuq riċerka mfassla fuq dejta ta' kwalità u li tkun tuża wkoll metodoloġija rikonoxxuta internazzjonalment. Hija ovvja, jekk ħa tuża xi miżura fis-sens li tuża għodda li tkun tagħna biss, allura mbagħad ma tistax tqabbel dak li qed jiġri f'pajjiżna ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra. Bħala mudell anke semmejt fl-introduzzjoni qed nkejlu l-litteriżmu finanzjarju u l-inklużjoni finanzjarja mit-toolkit tal-OECD. Huwa xi ħaġa rikonoxxuta internazzjonalment u allura wieħed jista' verament jgħid li għandu kejl. L-għan ewlieni x'inhu l-għan ewlieni? L-għan ewlieni huwa eventwalment anke li nagħmlu din id-dejta aċċessibbli għal oħrajn. Mhix xi ħaġa li wieħed joqgħod iżommha marbuta ma' sidru biss. Irridu nkunu iktar, naħseb irridu niftħu iktar. Għandha tkun available għall-pubbliku in ġenerali, entitajiet tal-gvern, NGOs u kull stakeholder ieħor illi għandna f'din. għal dawk li huma iktar żgħar minni fl-età huma aktar up to date mat-teknoloġija. Qed inħarsu wkoll, ma tantx jien, qed inħarsu wkoll nipprovdu anke dawk li huma mobile applications. Pjan tagħna huwa s-sena d-dieħla tnejn ħarsu li jkunu bilingual, jisu bil-Malti, tkellem dwar budget u li ieħor għall-ippjanar. Fl-istess ħin, se nfasslu programm ta' edukazzjoni strutturali dak li hu nħarsu 'l quddiem li nikkooperaw mal-MCAS u oħrajn u ovvjament hawnhekk l-għan huwa li ningaġġaw aktar importanti marbuta wkoll ma' kwistjonijiet bħal dak li jgħidulhom sustainable għajx bil-pensjoni affarijiet oħra. Naħseb li tielet inizjattiva hija bla dubju tnedija tal-kampanja tal-għarfien. Qed naraw li nħarsu dawk li huma l-aktar vulnerabbli, dawk li m'għandhomx forsi riżorsi finanzjarji, u rridu naraw kif se nagħmlu tajjeb għal dan. Fil-dan dan il-grupp qed inħarsu nwettqu tmien kampanji ta' edukazzjoni lejn persuni b'impjieg bi dħul baxx, lejn persuni li qed jaħdmu, persuni li jaħdmu għal rashom. Dan huwa li ġej naħseb li huwa xi ħaġa li ftit jew wisq ħadd ħaseb fuqha, illi nħarsu lejn persuni illi jaħdmu f'negozju tal-familja ma li ma jkunux jagħmlu kontribuzzjonijiet. Xi ħadd ikun jien naf il-forn tal-familja u dan jaħdem hemmhekk ma jagħmilx kontribuzzjonijiet u mbagħad meta ġi ffaċċja r-realtà ta' meta ma tkunx tista' tibqa' taħdem allura tiġi ma tantx tkollok riżultat pożittiv. Inħarsu lejn persuni b'diżabilità Romol, ġenituri weħidhom u persuni separati jew divorzjati hija realtà ġdida. Niffaċċjawha ħafna fil-housing li jkollok persuni li anke jkunu ta' ċertu età illi anke jekk ibigħu d-dar li tkun tagħhom ma jkunux imbagħad bin-nofs ta' dan kapaċi jixtru proprjetà oħra. Jiġifieri dik xi ħaġa li narawha u qed nippruvaw nindirizzawha dal-budget billi aħna nagħmlu equity sharing. Irridu wkoll nħarsu lejn nies bi dħul medju. Ikollok nies bi dħul medju li xorta waħda jistgħu jispiċċaw f'riskju ta' faqar jekk ma jippjanawx b'mod effettiv. Pajjiżna għall-grazzja t'Alla għax kellna numru għoli. 20% L-aħħar statistika li għandna, li hija anke kkonfermata mhux biss mill-NSO imma anke minn Eurostat u oħrajn, hija li rnexxielna nnaqqsu dak in-numru b'madwar 16-il elf. Ġifieri llum qed nitkellmu fuq qisu 19%. Tajjeb, imma naħseb li naqblu wkoll li għad fadal iktar xi jsir. Biex għal ringrazzjamenti ma nixtieqx intawl ħafna, nirringrazzja lilkom li qegħdin hawn, l-operaturi fis-servizz, finanzjari, jien għamilt 35 sena ġo bank, jiġifieri s-servizzi finanzjari lanqas mhux ta' bankier familjari magħhom, istituzzjonijiet, fornituri ta' edukazzjoni, riċerkaturi, NGOs u oħrajn. Għandna l-ħsieb kif qatt qabel ukoll li niftħu u jkollna sħubija ma' diversi istituzzjonijiet, inħarsu lejn l-MCAST L-ewwel nett, forsi jew l-ewwel li nistgħu nagħmlu, imma mbagħad qed inħarsu lejn università u oħrajn. Nixtieq ukoll nagħmlu rikonoxximent li dan dawn l-inizjattivi partikolarment tlieta minnhom ma kinux isiru li kieku ma kenniex dak li huwa financing mill-European Social Fund, ġifieri dik hija xi ħaġa li nixtieq nirrimarka u nixtieq nagħmel rikonoxximent tagħha. Nagħlaq billi ningrazzja lis-Segretarju Permanenti, it-tim tiegħu li qed naħdmu fuq din l-inizjattiva. Nirringrazzja wkoll lil dawk kollha involuti fl-organizzazzjoni ta' din l-attività. Ningrazzja bla dubju lilkom li għoġobkom tiġu taqsmu ftit esperjenzi magħna. Inħarsu 'l quddiem li nibqgħu naħdmu iktar flimkien. Grazzi ħafna. Il-ġurnata tajba. Nitlobkom tippermettuli għax kombinazzjoni għandi xi meeting ieħor fid-disa' u nofs. Grazzi u ġurnata tajba. Grazzi ħafna.
Grazzi lill-Onorevoli Falzon. Fis-snin li għaddew saru forom varji ta' stħarriġ dwar id-dħul, il-konsum, it-tfaddil u l-irtirar minn diversi entitajiet lokali u riċerkaturi, iżda qatt ma sar stħarriġ nazzjonali dwar kemm hawn għarfien b'rabta mal-tfaddil tal-flus fost il-Maltin u l-Għawdxin. L-istrateġija, l-irtirar u l-kapaċità finanzjarja ħasset li stħarriġ dwar dan il-qasam huwa importanti u għalhekk xtaqet li jkun hawn stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni f'dan ir-rigward. Fl-istrateġija kien irrakkomandat li l-istħarriġ isir abbażi tal-kriterji tal-OECD li kienu ntużaw għall-ewwel darba fi studju pilota internazzjonali fl-2010. Bl-għajnuna tal-Fond Soċjali Ewropew ġie kkommissjonat dan l-istħarriġ aktar kmieni din is-sena u fil-fatt illum se ngħaddu għar-riżultati. Riżultati ta' stħarriġ li sar Fil-fatt, mill M. Fsadni and Associates, nistieden lis-Sinjura Marika Fsadni sabiex tagħmel il-preżentazzjoni tagħha. Fil-fatt, Marika Fsadni hija konsulenta indipendenti, sakemm forsi tieħu postha wkoll fuq il-podium, hija konsulenta indipendenti fl-ambitu tar-riċerka, hija Managing Associate u fundatriċi ta' M. Fsadni and Associates, wettqet diversi studji kwalitattivi u kwantitattivi fl-aħħar 20 sena u kienet ikkummissjonata biex taħdem fuq diversi rapporti. Apparti minn hekk hija wkoll lettur fl-Università ta' Malta. F'idejn Marika illi ħa tkun qiegħda tgħaddilna dawn ir-riżultati illi ħarġu minn dan l-istħarriġ. Grazzi.
Good morning, skużawni, samt il-kamra, pero kelli ġib il-lejza. Mela, eh, jek ma jimportax eh, il-presentation se tkun bl-Inglis. Il-raġuni hija għaliex ir-rapport dettaljat huwa bl-Inglis għal tables kollha l-analiżi kollha saret bil-Inglis. I hope you don't mind me eh, I will carry on in, in, in English. Mela, Mela, naw xandi għalikom, ovvjament, l-input tiegħi se jkun daqsxejn iktar twal minn tal-Ministru jekk ma jimpizzax. Tajjeb, mela, ħanibdew bil-research objectives, x'kienu l-oġġettivi tal-proġett. Norma qalet xi ħaġa fuqhom u anki l-Ministru qal fuqhom, però aħna raw daqsxejn x'inhuma speċifiki, x'inhuma anki fil-kuntest tal-OECD. Tajjeb, l-international survey li għamlu huma il-research methodology, how did we go about it, okay? highlights tal-findings, findings li fil-fema tiegħi huma interessanti sa sta għalikom minn diversi eh, eh, specializzazzjonijiet li għawek taraw mill-lenti ovvjament tagħkom, U mbagħad naraw fl-aħħar forsi konklużjoni żgħira fuq il-key learnings x'kienu u anki l-some policy considerations u mbagħad ovvjament dik f'idejkom biex you rack your brains u taraw kif nistgħu dawn il-findings, dan l-istħarriġ, ir-riżultati naraw kif you know jistgħu jiġu you are able to make informed decisions. Qabel ma nkompli nixtieq ngħid daqsxejn some you know some acknowledgements I believe are in order. First of all, ovvjament, il-Ministru tat-Twetti mhux hawn, il-Minister mhux su, it-tim tiegħu qegħdin hemm wara. Fatt hemm għalfejn din hemm Erika, Keith, Iris, Ġinġel kien hawn l-ewwel, David, David, Sir Ġinġel, he was with us all the way, step by step, from the very beginning of the study to the very end. U ovvjament, last but not least, il-Loredana, Loredana hija Senior Research Analyst tagħna tat-tim tagħna, li ħadet sehem ħafna miskina vera ħadmet late nights anki biex speċjalment iktar il-field work okay, biex naraw li kollox għaddej sew plus li anki it-tim tagħna l-in-house uh, field interviewers li uh, i l-boss uh, tagħhom. Għalhekk għandna daqsxejn l-oġġettivi what were the research objectives. Però kif qalet tajjeb Norma, eh, u kif qal tajjeb il-Ministru, dan mhux ġast one-off in a run of the mill surveys, il-starriċ huwa abbinat eh, ma' starriċ internazzjonali tal-OECD. Tajjeb, fil-fatt l-OECD, within the OECD there is an arm which is the um, International Network of Financial Education, which is responsible for um, promoting, encouraging, nurturing um, financial literacy and financial education. Meta bina naħdmu fuq il-proġett kien hemm um, il-head ta' dil-sezzjoni, Dr. Adele, qed tinsiel li vera għenitna, tipo tibgħatilha email within an hour għandi r-risposta. Ovvjament, it is in OECD's interest li jkun hemm iktar pajjiżi jieħdu sehem minn this international study, però I was impressed, very helpful, ovvjament il-questionnaire issa naraw f'daqsxejn huwa very, you know, huge. There are some core questions and some optional questions, okay? Però ovvjament l-idea hi biex kemm jista' jkun ikun customized ukoll għal pajjiżi li qed jieħdu sehem. Mela, fil-fatt, anke bħala OECD l-INFE, għalihom importanti li financial literacy and financial education gains a prominent position

being increasingly acknowledged as an important individual life skill. Namel aċċent fuq il-kelma individual, dan l-istudju hemm xi domandi vis-a-vis the household, però huwa pjuttost iktar l-individwu, il-persuna, okay? Li aħna ovvjament ridna nkunu nafu l-financial literacy tagħha. F'dan l-istħarriġ l-OECD International Study, il-kuntest huwa one li studju kif qed nagħmlu aħna llum flimkien huwa importanti anke aħna bħala studju nazzjonali. Però mbagħad it will contribute kif qed l-ewwel towards dan l-OECD International Study. Fil-fatt, kif qallet Naomar Tajjeb, l-ewwel jekk ċwill huma jgħidulu OECD infett toolkit, il-questionnaire, għax għandek it's a very very detailed document, tistgħu ssibuh fil-OECD website, fejn għandek anki kollox il-methodology, domandi, which are the core questions, optional questions. It was first piloted in 2010, revised in 2016, u now it's in the 2018 version. Meta ġejna biex nagħmlu l-istudju, it-2018 Research Instrument ma kienx għadu finalizzat, però użajna lilu biex ovvjament nieħdu domandi. Jiġifieri, so it could be hemm xi domandi li aħna użajna li by the time it was made official, it was finalized by OECD, by Dr. Atkinson, jista' jkun ċertu domandi forsi they were tweaked, però at the end of the day what is important is the comparability of the core questions. Okay? Fil-2016, l-iktar rapport riċenti li ħarġet, l-OECD għax ovvjament fil-2018 għandu il-rapport għadu ma ħareġ, in total there were 30 countries participating, Malta wasn't one of them, out of which 17 kienu OECD countries. Mela, importanti nagħmlu definizzjoni żgħira, ma naqra eżatt kif inhi tilkom li l-findings huma bl-Ingliż anki documentation hija eh, bl-Ingliż. Hija l-OECD defined financial literacy as follows. Okay? So a combination of awareness, knowledge, skill,

research instrument. Kemm ovvjament il-presentation se nagħmlu llum nixtieq inħares eh, li il-findings ta' dawn il-research eh, areas. Okay? Nibdew bil-planning eh, and managing finances, how do they plan their finances, how do they manage their finances.

anki forsi naqat ma' dak li qal il-Ministru Speċjew, making ends meet, do we actually manage to make ends meet, choosing and using financial products and services, i.e. aħna x'tip ta' financial services do we invest in, right? Attitudes and behavior, jekk tinnotaw anki d-definition tal-financial literacy, il-attitudes and behavior għamlu importanti ħafna eh, fuqha għand l-asli financial knowledge. Okay? Mela, ħanaraw il-metodoloġija li użajna dal-studju, kif għadni kemm ċennajt l-ewwel, L-istudju huwa il-research instrument li żajna huwa li ħadna ħafna mill-core questions mill mill-toolkit, mill-questionnaire li għamlet l-OECD. Ovvjament, we tweaked it hemmhekk fejn David għena ħafna, ovvjament, the expert on the field, fejn we tweaked certain anki responses, structured responses and the actual questions to make them reflect the realities of Malta. ta' Malta, u il-questionnaire per se kien ovvjament da minn ħasem fih seta' jagħmlu kemm bl-Ingliż jew bil-Malti, bażikament. Il-fieldwork, għalet ma' tajjeb għamlu earlier this year, jisu between June and September. Il-metodoloġija li użajna, emmek suppost hemm kawi, okay, online questionnaire u għamilna l-kapi eh, personalized eh, u face-to-face interviews. Ir-raġuni ta' dil-mix hija għaliex anki kif OECD anki tajt isma' ta' jista' jsir online, però mbagħad biex naqbdu dawk il-cohorts hemm barra, dawk l-age cohorts li forsi mhumiex daqshekk conversant mal-internet anki biex jagħmlu l-questionnaire online, ovvjament imbagħad aħna we supplement those completed online interviews u surveys għamilna face-to-face interviews. Ġeneralment, by and large, kienu ovvjament the older age cohorts. Li għamilna li qgħadna attenti ħafna anki kif the online u hemmhekk fejn tidħol Ordana, the actual online questionnaire kien faċli u għalhekk naħseb fil-meetings li kellna ma' David qal li kellkom shortcomings, sibtu problemi, onestament ilna 20 sena nagħmlu das-surveys u dat-tip ta' survey kif bniedem naħseb tgħidlu finance, isek joqgħod lura. Onestament, ma naħsibx li kellna ġifri the response rate, kull menda, whoever we approach, għalina iva, sa jkollok pasol Lejlek isma busy, m'għandix ċans, yes, ukoll imma ma kienx xi ħaġa esaġerata which would uh, which has an impact on the on the findings ġeneralment qed ngħidu hekk. So, però anki l-online eh, questionnaire kif kien fuq il-dajs ta' dak li jkun jagħmlu faċi fuq il-mobile, fuq il-tablet, ovvjament kollu smartphone, Ok, kollu l-internet hemm available. Um, total bħala respondents kena 100 and, uh, sorry, 1013, kena ftit nammetti ċertu ages li kena where they were um, overrepresented. Allura dawk, uh, we had to remove them. Għalli aħna anki il-findings ikunu rappresentat, you know, a good representation of the Maltese um, uh, population in terms of age, gender and home, hometown. Um, pala confidence interval pala anki dik il-1013 għandek uh, confidence għandek statistical findings ta' confidence interval minus 3.1 at a confidence level of uh, 90 95. Kif qed l-ewwel qadna attenti għaż kif bdew jidħlu l daw we we monitored li ovvjament naraw il-kwalità tal-finding li diħlin plus li we made sure meta naqna il-fieldwork li il-findings kienu reprezentativi tal-cohort tal-popolazzjoni Malta u Awtija wkoll. Bħala profile, il-survey respondent profile, Dan ovvjament jħan f'dan l-lum li fejn kultax, I have some, you know, loads of statistics. Kena discussion bira jekk għandix niprezentom in, in graphs, in, in bar charts, or in, in uh, statistical findings, anki fil-tappiċin nara sa fil-booklet li għandkom, just, uh, you know, uh, uh, you know, something small to wet your appetite. Pero, given the cohort li għedina għek nis minn il-finanzi, nis mill social eh, services experts, iddeċidejt li nipreferi nagħti iktar findings biex dak li jkun jara mill-entity jew milli ġast nagħti eh, an overview. Okay, so bear with me, there will be some numbers which I'm pretty sure number crunching is very much up your, up your street. Mela, eh, bħala gender we have very good gender Għal distribution bej obviously minn u female, jekk taraw there are seven age cohorts, anki l-OECD, l-OECD eh, tirrikjedi li l-cohorts ikunu bej age 18 u age 79. Kien hemm niftakar anki għadel għaltina there are some countries li għamlu anki inqas. Però dejjem naqbel anki jiena bħala adults we believe that always our surveys kemm jista' jkunu jkunu from 18 years um, over. Bħala eh, ġeorigin, jek taraw, aħna we had a good representation of all six NSO, National Statistics Office um, ġeorigins, okay, in terms of their, their um, hometown. Okay? In terms of education, um, uh, we had obviously again a good representation. Tajdu li mal-fejn differenti, per eżempju, jek naraw il-cohort ta' raġonata 18 to 19 li tali kollok jew post-secondary uh, education jew kellha jkunu they completed secondary, secondary school, per eżempju. Okay, u mbagħad ovvja, ovvja, forsi in the older age cohort hemmhekk għandkom um, uh, il-fatt li ħafna minnhom kienu more the primary and the secondary school uh, highest level of education um, completed. Issa, ħafna mill-findings li sibna jkom kutux qatta, però again, so once li tidraw il-table, għaliex hija table, onestament li vera hemm kollox fiha, kemm nispjega waħda and the others will be more of the same. Jekk taraw hawnhekk it-table da se jkun hemm it-total. Okay, these would be, per eżempju, the domanda is just qed nitkellmu fuq l-employment status, okay, ovvjament, imbagħad as you go along nispjega id-domanda ta' kull domanda li tkun saqsejna lill-cohorts tagħna, il-survey respondents tagħna. Hawnhekk għandek it-total. Hawnhekk għandek ħafna mill-tejbi sinuri huma l-age groups, is-several age groups, okay? Il-gender issa mbagħad għal kull sell għandek the absolutes u għandek il-percentages. malajr, ovvjament eh, di nassumi li għandi tkun di se tkun available anke fuq il-website tal-Minister ma kif orna samna backcrunching plus il-detailed report li hemm iktar ovvjament se jkun hemm iktar informazzjoni kif għal tajjeb il-Ministru. Mela, għek qed ngħidu li 54% huma employed full-time part-time, 23% retired, u mbagħad anyhow, għawek these are self-explanatory hemmhekk. domanda fl-OECD questionnaire hija how which of these statements here describe or characterize your household. Okay? Jekk tinnotaw, even though it total or 1013, this is a multiple response question. Ġifieri it could be that jiena there's a I live with a spouse uh, or partner, pero għandi tfal fil-familja tiegħi li huma under um, uh, the age of 18. Okay, just eh, ftit informazzjoni hemmhekk. Issa, daħna domana, this is was obviously tweaked uh, for the Maltese uh, context, il-saqsejnjom fuq the net annual household income. Issa, jekk um, jekk taraw daqsxejn forsi l-brackets, għamilhom pjuttost wisgħin. Ir-raġuni hija waħda li jekk inti tkun dak li jkun ma tantx iħobb jgħid kemm qed jaqla' per se. Allura ħallejniha pjuttost bi brackets sort of pretty wide u we had I have to say a very very good response. Dejjem ikollok ir-refusals fi domanda bħal din, però by and large hemmhekk qegħdin. Jekk taraw hawnhekk fid-younger cohort, Hemm ħafna don't knows. Ir-raġuni hija għaliex aħna staqsejna għall-income tal-household. Jista' jkun li twenty year old ma jkunx jaf kemm qed jaqla' missieru, kemm qed taqla' ommu, kemm qed jaqla' ħuh, pereżempju. All right? Però, sorry, sorry, ħosni li każina. Però hawnhekk, jekk tinnotaw, hemm the orange bars hawnhekk li fejn għandek the skjedin ovvjament, pensjoni, hemm iktar nies li għandhom hemmhekk ovvjament inkam inqas minn 13.5. Mbagħad hawnhekk fejn iktar li għandek ovvjament the working gainfully employed fejn ħafna minnhom bħala household net income għandhom iktar minn 22.5. Ħana għu daqxie il-findings issa, kifet tilkom, we're going to go through these, okay, one, one by one. Mela, planning and managing finances, saqsejna domanda sempliċi, inti as an adult, i.e. over 18, eh, inti tamilom id-deċizjonijiet ta' flusek about your money, your own money, U hawnhekk da ġurnata għandna 95% għallunna iva jiena nħossibhom. I make the day-to-day decisions about my own money. Fil-fatt, ten sejdet 9 out of 10 actually make their own uh, decisions, day-to-day decisions about their own money. U saqsejnijom fuq who makes the day-to-day -day, uh, decisions of their household, okay? Day-to-day -day decisions about money vis-a-vis their household. U għek ida xejn differenti għalix. L-ewel wahda hija I make these decisions with someone else, ġifiri jista' jkun l-argument jista' jkun il-partners, okay? Il-mara u raġel, per eżempju, so namilom jena flimkien ma xaħat tiħor. Għanna 24% jew 25% li jagħmluhom huma u mbagħad għandna 40% ħa 15% li ma jagħmlu xejn, ma mhumiex involuti. Jekk taraw hawnhekk dih nara daqsxejn kwitanti jiena, forsi ħalli għal cohort ta' bej 18-19. Però li jkollok dal-cohort between 20-29 mhux, you know, mhux responsabbli. tista' nargumenta huma li qed għadu qed jgħix id-dar. Però still li mhux involut xejn it may sort of, you know, bażikament it may be a bit eh, worrying. ċertu domandi fejn stanna nagħmlu daqsxejn comparisons fejn taraw hawnhekk għaw isfel OECD countries average, all right? um, or average tal-pajjiżi, the 30 participating countries, dawn huma l-findings ta' 2016. ngħid, vera qed nagħmlu 2018 imma forsi ħriġ daqsxejn ċertu comparative eh, findings. Malta jekk taraw hawnhekk daw it-tnejn jekk ngħadduhom jiġu roughly rounding it down, rounding it up of course, 85%, okay? Of Maltese adults are responsible in the day-to-day -day decisions of their household. Compared with the average tal-OECD countries, ara kemm jibbaxxa, daw hija 91%. komplet ma' the 30 participating countries participating in the OECD International Study, it is at 88. Ivi, l-inqas nies li huma inqas minna involuti in the household day-to-day decisions on money huma daw il-pajjiżi hawnhekk, basically. U mbagħad komplejna qegħdilhom initiatives do you take to track your finances. Okay, if you track your own finances, x'tagħmlu? Let's say, ovvjament aħna. Hopefully, kulħadd jalla paga, jew minn self-employed, ovvjament jalla, you know, biex biex jgħix, biex jikol. Imma how do you track your finances, basically? And uh, issa di, again, it's a multiple response, okay? Għalix dak li kun jista' jagħmel iktar minn action waħda, okay? Però l-iktar um, olja kienet I keep note of my um, spending.

sorry, any, take any initiatives to manage their uh, finances. Um, din domanda rridu għall-Università ta' Malta, bażikament. Um, Fil-fatt, uh, Dr. Robert uh, Suban liaised with uh, David on this, and we included this question. Domanda kienet, meta taqra fuq dokumentazzjoni fuq investment products, xti preferi taqra bl-Ingliż jew bil-Malti? 35% jipreferi Ingliż another 35% jippreferu Malti. Umbat kien hemm 20% li għalihom ma tagħmilx differenza. Umbat kellna as expected xi 10% 11% li they do not read about investment um, da. Li eh, investment product li tara hekk jekk tara forsi il-cohorts um, raġonata forsi li l-letajiet kbar hemmhekk ovvjament they go into the you know a good 60% prefer Maltese Però mbagħad tara żgħar hawnhekk li um, the younger age cohorts the, um, they prefer uh, English as opposed to to Maltese. Um, dik li għadni kemm spjegajt issa. What about active saving issa and financial shocks? U saqsejnihom mela

Mela, għawek rajna li a good 85% actually pay in, uh, ah, they invest money or put money in a savings or deposit account, ġifri quite a significant amount of, you know, the very basic of tajtu iva nitħaw fi savings, okay, or um, uh, deposit, deposit um, account. 23% u ħa 25% minn Best in Shops Censures, right? And forsi nara di tgħidli mhix allarmanti imma a good 7% have not been saving money in the 12 uh, the last 12 months. Allura daw qishom jaqlawha u jikluha bażikament. Issa, forsi forsi tara l-ettajiet iktar forsi żgħar u hawnhekk forsi naf dak li jkun għandu tfal għandu xi house zone u hekk imma it is there across across the board. Okay? Hemm din li kemm spjegajt, issa saqsejnihom mela meta inti tiġi biex eh, jekk għal-res għati kollok major expense, whatever this major expense is, equivalent to a month's salary. Okay? Equivalent to a Mount Sedri. What do you do? Do you borrow money? Jor sort of għandek minn fej, għandek minn fej tiħu. Mela, għawek għet naraw li 70% għadu naw IVA. I am able to face a major expense. Pero, 20% oħra għadu na le. So għet najdu 1 in 5, għawek kif għalla l-om xaħġa out of the blue, not the daily, you know, financial da. Ovvjament, eh, you know, what do they do, basically? Mela, dawk li għalunna, eh, dawk li għalunna, eh, eh, sorry, din l-istess ħaġa, però, l-istess domanda, però compared to the net annual income. Okay, so l-istess domanda, però, instead of by the gender, għanna by income. U naraw li dawk li għalu yes, yes, I can face an expense, an extraordinary expense eh, equivalent to a monthly income, taraw li eh, dawk li huma eh, l-80 percent u 65 dawk li għandhom income pjuttost fair mhux ħażin. Għawek fejn għandek dawk li jaqalaw sa 35 thousand uh, a year, għandek 30% li they won't be able to um, you know, cope with such a major expense. L-istess ħaġa, l-istess domanda by level of education. Alright? U naraw li dawk forsi dawk li qalu iva, yes, we may, we are able to address a major expense. Taraw għawek, sort min għandu sort of level of education, tajb li targumenta, imma if you have a good level of education, jista' jkun ikollok ovvjament a good salary as well. Però ovvjament aħna qed nitkellmu fejn dawn li unfortunately ovvjament il-rati huma aktar għoljin. Financial goals. Bħala financial goals saqsejniehom did you set yourself financial goals pereżempju qed nixtri karozza mmur cruise, qed nixtri dar, qed niżżewweġ, sort of you know, do you actually set yourself these goals? 44% jew ħafna żgħożi fil-50 hawnhekk, but 44%, 45 said yes, um, 55% said no, we don't set financial, financial goals. Dawk li għallunna li iva we set financial goals mela għek il-respondents ma baqawx 1013 eh, ma saru 451, okay? Staqsejnijom, um, what type of actions do you take? Okay, x'tagħmel meta trid tiġġemma for that particular financial goal li għandek bħalissa bħajtek in the course of your, of your, of your life. Mela, 61% eh, għaduna we reduce spending. Okay? 59, again, multiple response. Okay? Di 60% eh,

they actually have to get credit from or um, funds from somewhere else, basically. Nispjegajt issa, xaġa fuq retirement plans. Mela, saqsejnijom fil-fema ta'kom, fil-fema ta'kom, sissa, ġifiri all ages, Did you make a good job of uh, making financial plans for your retirement, whether you're 18, whether you're 20, whether you're 50, sa' senjom, fil-fema ta'kom, do you feel confident li għamiltu, you know, bieċa xogħol tajba biex taħsbu għal-irtirar ta'kom? Issa, kull manna li huma confident and very confident, għawek, it's what, 25%?

Janker Pero daw kull manna għek kważi jina wieħed minn tlieta li ġa qed jaħseb għal ritirar tiegħu. Despite dak kollu li qed nisimgħu inna nisimgħu daw il-snin, sorry, daw is-snin eh, kollha. Issa, però, u mbagħad, jgħadni kemetta, però saqsejnihom Imbagħad saqsejnihom eh, il eh, jekk tinnotaw dik paċenza x'kellha nisa, this is a cropped table. Cropped ġifieri there were many responses li impossibbli li ndaħal hawnhekk. Allura jisna tajnija fejn hija hemm importanti. Saqsejnihom mela il-funds tagħkom, il-funding sar retirement funds tagħkom minn fejn se jiġu, minn fejn se ġibuhom intom ġifieri fil-kuntest ta' dak li għadna kebedna issa. li qed naraw xi five, six u nofs qed jgħidu li they they're getting their funds from their savings. 44% they are relying on their pension li jtihom il-gvern, 30% they will continue uh, to work. Daw forsi għamlu daqsxejn ta' financial investments, okay, beyond the savings and beyond the government uh, da. Um, so, of the convene, it's not very nice, li huwa they rely on their spouse or partner to support them, jista' jkun hemm raġunijiet, ok? Però anki jiena reazzjoni jekk għalkom intom kelli jiena, ma jista' jkun hemm raġunijiet. Issa, hemm xejn inkwitanti li eh, kien hemm għalilna I have a pension plan, fine, ma' only 15% have um, private pension plan. Interessanti però, sanadu għaxa dik spiegajta, saqsejnijom, ok, this is what you're doing, però kif kelli nsaqsikom, kif kelli ngħidulkom, at which age should people start planning for the financial financial plan for their retirement? Ok, ġifiri rajtuhom il-findings, il-statistics ma tantx huma favorevoli, però sa sejnihom. Kieku kellkom żdob idealment, meta għandu wieħed jibda jippjana eh, financial plan għall-irtirar. U daw, eh, huma jafu li 43 għalina 43% għandek tibda meta jkollok between 20 and 29. And a further 33% meta jkollok 30-39. So at least hemmhekk hemm a bit of awareness, issa forsi x'suppost nagħmel u x'ina nagħmel, forsi jkun hemm dak il-baħar jaqsam bejn bejnietom bażikament. Okay? Making ends meet. Għawek saqsejnijom, kien hemm kelkom xi situazzjonijiet, xi esperjenzi fejn l-inkam, l-inkam did not cover your living expenses. We're not referring to that extraordinary expense. Għawek literalment Living expenses ta' ta' bil-fors ngħidulhom aħna in the last 12 months, 12 months preceding obviously il-questionnaire li jkunu għamluh kif għedna insomma bażikament. Issa, no, għalunna no, so dobu le, ġifieri living expenses we can cover them, però a good one in three adults do not cover, even cover their, maybe not every month, però they don't cover their living expenses, basically. Okay? Forsi ta' min jgħid ukoll hawnhekk li anki comparing to the OECD country findings li dawk huma the countries eh, across the OECD huma 27%. 34% across the 30 participating countries, the OECD countries and the other countries. So it is comparable, però in the context ta' diskussjoni ta' you know, let nagħmlu tal-aħħar li it might be uh,

hawnhekk it's a cropped table as well, li 86% x'jagħmel? Noqgħod lura hu, noqgħod iktar eh, bil-għaqal. 57% m'hemmx tagħmel, I will draw from my, uh, from my savings account. 37% eh, għallu nuża il-credit card. bażikament. Eh, dawn again savings u kol I work overtime di forsi daqxejn, għandek kważi għandek 22%, eh, ikolli nisellef mill-familja u mill-ħbib, jon kella jgħalluni il-ħbib u kollu jek taraw għek, it is a website fl-18-19 eh, year cohort ifima. Pero għek u kol ija għolja, mux ħazin, basikament. Okay?

So we are assessing here the awareness of types of financial products available on the market. This, again, thanks to David, it was tweaked for the Maltese uh, context għaliex kien hemm ċertu uh, uh, reply options fil tal-OECD li ma kienux relevanti għal Malta. L-iktar li semaw bihom kienet il-savings account All right, credit, anyhow, dawk li huma li they're all in the 90s, ġivi daw saqsejnijom whether you've heard of this product or not. Part 2, okay, again, top again, dawn u koll ikunu eh, semaw bijom, ġi find eh, pension fund semaw bijom, okay, 72%, pero ovvjament, sena kem kem il-verita emmin għandu pension fund palissa, Okay? Saqsejnihom ukoll jekk minn daw kollha kemm għandek minnhom. Okay? Kemm għandek minn daw il-finance da again lista twila twila hawnhekk għaddejja f'slide waħda fejn għandek the financial product most held by adults kienu dawn savings, joħorġu ta' savings, credit cards, current account, and tajdu li fiex daħal il-mobile phone. It was one of the reply options li rridu jidaħlu l-OECD. Right? The financial products less held by adults kienu dawn. Mela. Issa, daw eh, ukoll mela, eh, minn dawk saqsejnihom, minn dawk saqsejnihom, daw l-aħħar sentejn, ġifri id-domanda ta' qabel di kienet eh, x'għandek. Issa, din domanda dan l-aħħar sentej, what new products, new mhux bil-fors new bħala kunċett, ġifieri eh, ftaħt saving accounts, eh, accounts uh, savings account ġdid, ftaħt credit cards ġdid uh, the last two years u daw fetħu iktar savings account, iktar credit cards u iktar current accounts. Ġifieri in a way tara sort of dejjem qed imorru the basic u sof l-iktar iktar savings eh, dawk li kapaċi jafu bihom l-iktar, bażikament. Issa, di saqsejna eh, dawk li saqsejnijom whether they own a pension fund. Mill-1013 only 130 have a pension fund u saqsejnijom kif xtrajta di, how was it uh, purchased? And these were the reply options. Kienet mela meta xtrajt tal-pension fund, did you consider several options from different companies? Did you consider various options, various options from one company? Um, or you didn't consider what to more u xtajta, jew forsi ċempillek il-naf, il-bank jew xaħat ċempillek jew xi eh, bajsa tiegħek u bat u xtajta. Okay? Jekk taraw, there is quite a, a spread għawek, so the one entry actually does one of these um,

Mela daw kien hemm you know, domanda għal kollha, però li għamilna qaqadni għaw daw jiġu question, separate questions, però taraw, din saqsejnjom their level of um, agreement with these statements. Għawek għanna completely uh, disagree and disagree, neutral answer, neutral reply, u għawek u ma they agree or completely agree.

My finances control my life. I tend to worry about paying my normal expenses. Mux daqsek, pero forsi coupled with these, titla mux ħazin il-percentage. I have money left over at the end of the month. Hmm. Okay, so għawek da xej worrying anki ġarajni għabel fil-domanda ta' għabel. Issa, um, financial knowledge.

The simple questions, daw, the correct answer was, unfortunately, I can't read there, but it's in the 97, I believe it's 97. Di xaħġa ek, u di minna li għaxi 70 da, sorry. Them here, pero l-importanti għawek li, according to OECD, minn dawn il-quiz l-respondents irridu nġibu at least, at least 70% correct. And for these, we did manage to get them. Another two questions, di wkoll, 88%, din fejn id-domanda kienet the amount available, qed ovvjament id-domanda kienet differenti hawnhekk għamiltha bħala statement, okay? The amount available at the end of five years in a savings account of a 100 um, uh, 100 uh, euros at an interest rate of 2%, ġifri l-compound interest. Unfortunately, only 30% gave um, correct answer. Jiġri jisu by large for basic run-of-the-mill simple calculation u financial iva, meta mbagħad tiġi bil-compound, issa tistgħu targumentaw li on the phone qed jagħmlu fuq dan dak li jkun irid joqgħod jikkalkula compound interest fuq 100 euros jista' jkun daqsxejn komplikata. Però di anki eh, fil-kuntest tal-OECD il-findings. Mela, fil-fatt, rajna li fl-aħħar waħda li ktab question 6, okay, the, the most difficult, only one in three gave Ejda, imma it's, it's very much in keeping with the OECD countries and other participating countries. Actually kien hemm min li kien ħafna inqas bħala rati. U sat fl-aħħar, just recap, għajt minn kollox, naf il-prosit don't it għamili suppos, some key learnings and policy considerations. Għat it's up to you. Marika, eh, forsi fadal bisu 10 minutes. Okay, I'm ah, alright, okay, ma diġi mobile għaw, għalla. So, mela, I'm fine. Mela, thanks. Pala policy, eh, aw, pala policy considerations, mela, as a eh, conclusion, one of the conclusions, vis-à-vis household money decisions. Okay? Rajna li um, Malta scores at 85% okay, li huma uh, they are involved in the household, personal household money uh, money decisions, which Unfortunately, okay, ta' griva 85, imma niġu ma tal-aħħar li on average kif ġarajna l-OECD countries u participating countries l-ewwel waħda hija 92% l-oħra hi 88%. basically. Bħala consideration, learning on household financial planning and management is essential. And the worrying result uh, emerges in, in that 55% of Maltese adults aged 2029 have their daily decisions, day-to-day -day decisions on the household made, made by someone else. Għara mela dawn bat meta jitilqu għal rasom, meta jizzewġu, meta jitilqu mid-dar, jekk vera li dawn 2029 qed jgħidu hekk għaliex għandhom xi ħadd qed ikasu jirrisponsabbli għalihom. So tajjeb li nibdew inrawmu lil dawn ħalli l-edukazzjoni financial literacy hija importanti ħafna. Initiatives for keeping track of uh, household uh, finances We saw that, I believe this was one entry, adults did not make or do not take any initiatives for keeping track of their household finances, basically. Kellimni ħafna. Issa, problema jekk tiftakru dik kienet iktar in the older cohort, age cohorts, li dawn huma vulnerable kemm in-naħa tal-low income għax by and large they rely on their by and large they rely on their uh, um, uh, pension and also their saving learning abilities once ikunu bdew hekk biex tallimhom meta jkun saġina wasal. Però 60-70 forsi diffiċli biex dak li jkun talmu, you know, biex jibda ġemma biex jibda keeping track of, of, of finances.

Il-problema hi, okay, sound active saving is one of the salient behaviors uh, which individuals uh, make individuals more resilient to financial um, shocks. Li inti tinvesti fil ġenajdu savings biss, tax to be fair, tiftakru it was a multiple response question, pero l-maġġoranza jitfaw il-flejes emmek. So,

tista' taqra inti, ma nistax minn hemmhekk, eh, u se tandem li dan ħawa. Però bħala policy eh, considerations just over one in five adults in Malta are not able to face such a major expense. Idat najtu major mux living, living um, expenses. According to OECD survey, sound active saving is one of the saving behaviors that to render individuals uh, resilient to financial shock. Dak il

fil-passat. Għanda xej raskom, forsi daw il-numri kolla, pero I believe I try to give a good data again, bat mill-enti ta'kom specializzata taraw għajnekom jaqaw on the right eh, figures. Thank you for your time, nispera bqajt mal
Grazie ħafna l-Sinjura Fsodni. Għanna ċans għal ftit mistoqsijiet. Naħseb tajjeb li nieħdu ftit mistoqsijiet wara din il-preżentazzjoni. Kienet preżentazzjoni dettaljata, però ħarġu ħafna riżultati interessanti. Mela, idealment tintroduċu ruħkom u anke tidentifikaw lil liema organizzazzjoni tirrappreżentaw. L-ewwel domanda. Moussa Azzopardi, National Association of Pensioners. I noticed that you mentioned the age cohorts in some instances.

mhux qed nifhem makro micro, how we have to put in the picture jien għam 45 minutes kien ma stajċ nidħol f'kull age group li forsi għacċennajt anki bil-laser pointer hija fejn kien hemm differenzi bejn l-etajiet, ġifieri forsi ma rridx forsi weġġa' xi ħadd, forsi għacċennajt ċerti figuri, imma id-dettall qegħdin hemm by cohort, by age u anki fir-rapport by georigine as well. Però 45 minutes naħseb mhux biex da, ma nafx what you mean by micro macro. Forsi tista' tispeċifika xi ħaġa għandek. Future surveys you zoom in on certain. Xi eżempju partikolari ħalli forsi tkun tista' twieġeb. Ta' hemm interested in the statistics over 65. Mela, ok, għandu raġun sinju, mela, f'dak il-kas, għawek, għen, nerġa naċċenna l-fat li ma stajniex, użat kelma forsi jibsaq, nilabu bletajiet. Anki, I believe li nistaw u għek u kol toħroġom il-figuri taħħa li we had to keep to the age, uh, age groups, ok, biex noħroġ bej 65 u da, ovvjament, dak kun stadi separat minn da, dan huwa studju nazjonali If the EB want to zoom in on a cohort of a certain dash, it could be inti interessat fil-65, xaħat jor kun interessat fuq zaza, jor il-middle age, you know, so it is jisna f'kull study inti kollok ċertu parameters, inti maħħom, bazzikament, ok? Pero xaħat ta' 65, il-findings are mekedi. Ovvijament, titwassaħ il-cohort age ftit bej 60 u 69, imma il-findings are mekedi.
Cliff Patch from the Malta Stock Exchange. Għandi ħsieb l-Institute of Education and Knowledge. M'iniex sorpriż, in the sense li xi ħadd, jiena xi ħadd li ili naħdem fis-settur finanzjarju for a number of years, ċertu affarijiet li huma reali ħafna u naħseb li huma ftit inkwetanti. Żewġ affarijiet, żewġ forsi żewġ osservazzjonijiet huma li number one hemm stat ta' inertia fost il partikolarment fost dawk in-nies li m'għandhomx financial literacy. Allura jafu li għandhom nuqqas ta' ġoni f'dan il-affarijiet imma ma jagħmlu xejn biex problema ta' U number two, forsi fi statistika tiegħek u naħseb naħseb relevanti għall-istudju tagħkom huwa l-element ta' investiment hemm fir-real estate. Aħna l-Maltin inħobbu għall-ġebla, kif jgħidu, u naħseb li hemm numru ta' nies li huma li tefgħu l-investiment tagħhom jew fid-dar tagħhom. 5% tal-ownership huwa home own volta compared to much less meta. Allura ħafna min-nies għamlu investiment qawwi fid-dar tagħhom. u hemm numru oħrajn li jinvestow f'second jew third properties li għalihom dak huwa pension plan. Tajjeb jew le, mhux se naħa nidħol fiha, imma huwa pension plan. Imma l-istatistika li tajt inti huwa ħafna relatat anke mal-informazzjoni li għandna aħna bħala borża. Ġifieri it makes a lot of sense u naqbel ħafna mal-affarijiet li inti ħriġt bihom. Tajjeb li sar l-istudju, importanti ħafna, naħseb kien kbir u tajjeb kważi importanti iktar li in one to five years, I don't know how long, terġa' ssir biex wieħed jista' jagħmel comparison u ovvjament in the meantime naraw x'nistgħu nagħmlu biex intejbu s-sitwazzjoni.
I just observe it, a very good observation. Fuq l-aħħar punt li semmejt, it's true, anki fl-OECD, fil-dokumentazzjoni ta' toolkit, tajlek isma' it is important to conduct track surveys. So Dave, jekk trid in for five years time, telefonata u nerġgħu nagħmlu. Għalma, minn tax importanti għax eh, sapaċ għal eh, kif għal eh, żewġ punti ta' jafna. So onestament, joking apart, it's true, da l-idea hija tracking, mux tracking next year, ta' li perċezzjonijiet per se sena ma jibidlux. Pero fil-fat, l-OECD suggest between 4 or 5 years time. Għal-punt tijak tajb ħafna tal-property ownership, Kien hemm biex nidħol fiha biex insiba da xejn diffiċli ġan xi 75 slides. Kien hemm punt fej how do you, uh, uh, how are you going to your plan to are planning, have planned or will plan to invest your uh, to address your pension. Kien hemm waħda, I forgot the percentage però, kien hemm option fejn in other, I invest in other. Fil-fatt, that is fejn dak li kun seta eh, ipoġġi hemmhekk dik Però I forgot the percentage, it's there if I want if you want to find it. Però edem, kun tajjeb nieħu pjaċir as a researcher. You are, gentlemen, ladies, you are the experts here. Però meta jiġi xi ħadd mill-Borza ta' Malta jgħid isma' these, these figures we can relate to, survey, any survey, it is there to one, reaffirm what we have with a sort of a scientific instrument used li anki bil-confidence levels li użajna hija xi ħaġa hemmhekk which is robust. Okay? So, nieħu qata kieku xi ħadd minn boża jgħid li isma' jiena we can't relate to these figures, hemmhekk kieku tarawni naħseb ħasni ħażin. Basically, now, so issa, li tagħmel ukoll survey bħal da dettaljat u nazzjonali, issa vera tal-Pension Council għal ma nixtieq jiena interessani rajt nistgħu fil-figuri eh, li jiena interessati fiha. Però eh, eh, survey bħal da, apart from it reaffirms what we know, okay, from a more scientific perspective, it also, um, it could be, there are some gaps, maybe, li bej il-borsa, bej il-banek, bej financial institutions,

survey and we ma tħanniex you know skewing of findings ma nafux, jiġifieri very very highly independent. So it's, it's, it's good that I'm happy that it reaffirms, I believe, I hope mhux just. Marika biex biex eh, jur eh, intenzjoni li abbinajna ma' survey internazzjonali f'dan il-każ għażilna l-OECD hija biex diħlu fis-cycle tagħhom ta' eh, renewal tracking. Right? So tagħna hija li this is not fil-kalendarju fil-kalendarju tagħna. Biex nirrispondi għal Moses, il-survey, id-data li ħarġet mis-survey, il-micro data is very, very rich. Rajt hawnhekk kull ma għamilna ħarisna lejn very high level and only a couple of the data feed, age, partikolarment age and gender. L-intenzjoni tagħna hija li l-micro data we make it available for research. Mid-data li għandna jistgħu joħorġu ħafna ħafna riċerki fuq ħafna affarijiet punti differenti. Żgħażagħ, xjuħ, il-middle age, il-lokalitajiet, eċċetera. So l-intenzjoni tagħna hija li d-data sa niftħuha għall-istituzzjonijiet li

Okay, grazie. Le, eh, punt tajjeb dak it was tweet eh, obviously for the Maltese context, però jisna ħankun onesta dik id-deċiżjoni ħadnija flimkien ma' David issa kif sort of, you know, basically those were the brackets which was the Però naqbel tama.
Sarna għal dik id-deċiżjoni kellna u anke diskussjonijiet mal-NSO ħafna nies ma jirrapportawx meta tikkatagarizza l-income tagħhom, brackets, narrower u iżjed għoljin. Allura għaldaqstant ħadna d-deċiżjoni li għal inqas nibdew l-ewwel proċess billi jkollna daqsxejn ta' broad bands. Kif għedt qabel, l-idea hija li dan sa jkun continuous u wieħed jirfina hekk kif nimxu 'l quddiem. Grazzi.
Oħra?

li forsi iżommu substantial amounts of money at home bħal tuħi.
Okay, now two very important uh, da. Ibda bl-aħħar waħda. Um, uh, leaving them at home, keeping them at home, għanamlu hekk il-questionnaire ma kien hemm reply option. Issa, fejn għal kull domanda fejn kien hemm structured response, dejjem dejjem ikun hemm other. Għax inti meta jkollok domanda tipprova tara ħanara ġeneralment, again, il-questionnaire ma minix aħna għamlu OECD, pero that option ma kienet edem, pero għal min rrit jajda seta jiktiba. So, Loredan, I don't know whether you recall, ma jidirlix li kienem xat għal jena, uh, eh, I, I do savings at home, I keep savings at home. Uh, we don't, we don't, uh, I don't recall. Mikrofonu. The questions kienu jew verbal. Mela, il-question kif anki spjegat il-methodology kienet tnejn mela għal eh, il-maġġoranza tagħhom għamluhom online. Online mela inti tidħol eh, għandek eh, link u tidħol u domanda domanda ovvjament inti trispondi billi tuża l-iPad tiegħek, tablet tiegħek, il-mobile, l-smartphone, il-laptop. Issa, għal dawk il-cohorts li nista' ngħid li huma anki forsi kienu ikbar fl-età, dawk għamilhom face to face. Jiġifieri eh, id-domanda ġiet mistoqsija lilhom huma tawna risposta mhux qed ngħid kull min kien over 60 għamilha face to face. Aħna għamilha ċara, però I think it's, you know, I can save a save statement li ngħid li the younger groups, younger, anki middle age, they felt more comfortable li sa jagħmlu għad-dar any time of the day fil-ħolfela xi jagħmlu tixol fil-break tagħhom. Imbagħad we topped it up to make sure that all the cohorts li rajtu hemmhekk age, gender, hometown kienu reprezentattivi ta' Malta u Għawdex. Issa qed li l-ewwel domanda li
Someone else, il-consultation. Iva, iva, proset, ok, no, l-OECD doesn't qualify what is someone else is, pero we can sort of safely assume, pero it may not always be the case, that someone else jisu xaħat id-dar, i.e., i.e., jista' tkun per eżempju jew il-raġel jew mara jew il-partner jew jista' jkun it-tifel kbir jew il-mara anzjana jew raġel anzjan it-tifel, ġifiri tista' tkun hekk. I l-idea ta' dik domanda i biex ngħidu hekk min-naħa tal-OECD mhux who you consulted, whether you per se are able to make a decision on your personal finance, if you recall kienet 95%. When it comes to the household, whether you are involved. Issa, whether Fil-fatt it-three options kienu whether you do it yourself, whether you do it with someone else, or whether you are not at all involved in that decision. Qed jiġifieri għall-OECD l-għajta tagħhom kienet biex jaraw dak l-individwu jekk jagħmilx jagħtix input. I mean let's face it, jekk għandek a family, you know, a mother, father, żewġt tfal, li daw jagħmlu a major expense u eh, jinvestu f'dak ix-xogħol żok il-fund jew It could be, not necessarily, to jagħmlu għafrim kien. That's fine. Il-problema li I believe rajna wieħed minn tlieta laqas biss juhu dik eh, jew minn għalija 20% laqas jieħdu dik il-deċiżjoni, they're not involved. You see my point? So irrespective minn who the other person was. Aw iktar mistoqsija.
Bingley the National Council of Women. Fejn jidħlu n-nisa, hemm ħafna minnhom li niltaqgħu magħhom aħna. Qas jagħtu każ tal-finanzi u jħallu kollox raġel. Meta jiġu biex għas-separazzjoni u l-inkwiet, 45 upwards qed isibu ruħhom ħafna mingħajr xejn. Anki dawk ta' domestic violence li ma għandhom fejn il-ħodor. Did you take? Le, fil-fatt, kien hemm fejn kien hemm differenzi bej il-genders, ta' bejn nisa u rġil. Again, kien hemm jekk tiftakru vizavi nsejt il-figuri, għax tant kien hemm figuri, però fid-dettal da fil-rapport. Ta' kien hemm waħda that I will, my partner will support me. Issa, I forgot the figures bejn genders.

survey separat, domestic violence on women separat, and mill-kommissjoni, and tajnek tal-biki li daw jispiċċaw xej għandhom, il-ħwejx għandhom fuqhom, forsi tfal, ħwejx u toys, xi pupa ta' tfal u daqshekk. I tell you, um, we can relate. Yes. Hemmhekk fejn uh, financial education is but most important, even if they have maybe a career break, però li inti tagħti każ li jekk innifsek tista' ma tisaparat, jista' ma jkun hemm qatt domestic violence, imma the fact that you are financially independent, in fact financial independence is one of the, the reasons for domestic violence. Jista' jiena raġel tiegħi jew il-mara tiegħi qatt ma sawwatni, qatt ma sawtitni, però iżomm li flejjes. Dawk dawk anki bħala definizzjoni domestic violence financial is is considered as domestic violence.
One very observ quick observation, sorry Marika. Um, u li qalet eh, is-sinjura fuq il-kontroll tal-finanzi. Iva. Ma nafx jekk ħariġ parti mill-istatistika bħala results. Um, L-impressjoni tiegħi u forsi fl-esperjenza, eċetera, hija li meta jiġu għal long term decision taking, hemmhekk jidħol ir-raġel. Meta jiġi għal day to day, month on month, flus tad-dar, so to speak, housekeeping money, dak fidej il-mara. Mela, il-ħlas tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-melita u s-sebaħ u dalam, dak fidej il-mara. Ġeneralizza. Imma naħseb li l-impressjoni tiegħi hija hekk. Imbagħad meta jiġi għal long-term investments, long-term commitments, like that, karozza jew le, dak għaddej ir-raġel. Ma naf kemm ikun hemm minn fuq ara ma naħseb. Does your hmm. finding hold
Issa, milli, right, again, um, there are many questions as you saw, this is just an overview. Li li niftakar li naqra xina ovvjament rajna il-rapport tal-OECD ta' 2016, kienem in certain countries the, this, the differences in gender

Pero emmek il-briefing li kena kienet nisa. U jek tkun interessat, if you could consult their website, because I, I thought this was eight years ago, namlu ħafna service kull xar, pero kienem domandi fejn kienem the gender of long-term uh, decision making, even finance or not, who takes care of the responsibility, inti tati każ it-tfal u jati każ il-finanzi, da jixtri jagħmel anzi li ġimbidlet, imma ma nkunx nafu naf xtara ma xtarax, so Um, uh, if you are interested, honestly, that would be a better um, survey uh, to consult. My opinion. Għadni ta' li għatu naħseb fil-dettal ta' mm-hmm. rapport mistoqsi forsi kol ċans il-ġoni dwar dan il-rapport għanħalikom ftit issa biex billu grizmejkom għanna ftit minu għal-kafe un bat wara għankomplu seminar diversi preżentazzjonijiet u inizjattivi oħra li qed il-grupp għal irtirar kapaċità finanzjarja. Niltaqgħu minn hawn għaxar minuti.